Eki biñ birinci senesi İsmail Gasprinskiy adına kitaphane ve maarifçi birleşmesi tarafından İsmail Gasprinskiynen beraber yigirmi birinci asırğa adlı aktsiya ilân etilgen edi. Bu yıllar içerisinde ulu mütfekirniñ doğğan kününe bağışlap, Qırımda bir sıra tedbirler keçirile. Böyle tedbirlerden biri bugün milliy kitaphanemizniñ oquv zalında oldı. Bizim maqsadımız, Tek mektepler degil de, bütün bizim vetandaşlarımız nas saada çalışsa, Gasprinskiyniñ bu sözleri, öz halqıñızğa yardım etmek isteseñiz, qoluñızdan kelgen işnen başlañız. Ve biz maarifçilernen birlikte bütün bu aktsiyalarımız bu deviznen keçe. İsmail Gasprinskiyniñ dünyası adlı bediy oquvlar Tedbiriniñ teşkilâtçıları sırasında olğan Marifçi birleşmesiniñ azaları ve reisi Safure Kacametova on sene devamında teşkilât tarafından çıqarılğan tasil mecmuanıñ yañı sanını taqdim etti. Bu Ulu Gasprinskiye bizni ürmetimiz, itibarımız ve onı Ğayeleri qalmadı, biz onı aşlap, onı ısından basamız dep, biz özümizge bir maqsat qoyğan edik. Bu, demek, işimizni devam etecekmiz. Bugün bizim içün, kerçekten de, üç köz aydın, birisi, Gasprinskiy künleri, ekincisi, Navrez, Mubarek bayram, ve bizim tasilimiz on yılını toldurdı. Naşir, edebiyatçı oca İsmail Gaspinskiyniñ ğayeleri bugünki tedbirde defalarca añılıp, musafirler sırasında olğan çeşit kitaphanelerniñ hadimleri, jurnalist ocalarğa tarif etildi. Bundan da ğayrı, kitaphane tarafından mahsus sergi azırlandı. İsmail Gasprinskiyniñ zenginden zengin icadı ğayelerini daa senelerce tedqiqat etsek de, onı soñunace ögrenip olamamız degen fikir Gasprinskiy adına Milliy kütüphanede keçirilgen tedbirde bildirildi. Kitaphaneniñ sabıq müdiri Ayder Emirov bu asırnıñ başında ulu mütfikirniñ bir sıra maqalelerni basılğan O natsionalnıy ideyi kitabını neşirge azırlağan edi. Kitap oquyıcılarnı teren tüşüncege daldırdı. Eger dünya, insaniyet Gasprinskiyniñ ğayelerin qabul etse, Menimce, milletler arasında, dinler arasında, tsivilizatsiyalar arasında böyle bir umumiy bir söz tapıp, tınç muabbet yaşavnıñ yollarını tapmaq mümkün olur. A Natsionalnıy ideya kitabı Avstraliyada yaşağan vatandaşımız Refat Şakir Aliyevniñ qoluna tüşe ve oqudıqça, o Gasprinskiyniñ ğayelerinen alevlene. Bu duyğunnen o, Yañı dünya gazetiniñ hadimi Seyran Suleyman ve Golos Krıma gazetiniñ vastası ile oquyıcılarınen paylaşa. Neticede, Refat Şakir Aliyevniñ maqaleleri tercime etilip, Ocanıñ izinden sekiz adım kitabı dünya yüzü kördi. Avstraliyada yaşağan vatandaşımız Refat Şakir Aliyev endi gasprinskiyşınaslar sırasına qoşuldı demek mümkün, çünki o, Gasprinskiyniñ ğayelerini, fikirlerini, işlerini o qadar teren talil etti, tedqiqat işlerini alıp bardı. Ve şimdi bu, men belesem, bu kitap Gasprinskiyniñ izinen sekiz adım, bunıñ başlanğıçıdır. İnşalla, bu kitapnıñ devamı da olur. Daa da güzel olur edi, eger bu kitap ileride ingliz tiline tercime etilse edi, ukrain tiline tercime etilse edi. Yani ne qadar çoq insanlar bizim Gasprinskiy aqqında bilseler, o qadar güzel olur. Ocanıñ izinden sekiz adım kitabı, ulu mütfikkirniñ yüz altmış bir yıllığı munasebetinen Milliy kitaphanemizde keçirilgen tedbirde taqdim etilip, cemiyetimizniñ alğışlarını qazandı.